Helo a chroeso. Diolch am gymryd yr amser i ymuno gyda ni yn ystod y sesiwn dysgu proffesiynol hwn. Yn enw i yw Karen a wy'n bartner ac yn gweithio mewn arbenigedd o ran tegwch gyda Darpl. Mae'r cyflwyniad yma yn canolbwyntio ar feithrin cynhwysiad mewn chwaraeon yng Nghymru. Heddiw byddwn yn anelu at gynyddu ymwybyddiaeth ac amlygu pwysigrwydd arfer gwyrth hiliol. Byddwn yn hyrwyddo cynhwysiant mewn chwaraeon yng Nghymru ac yn cynnig strategaethau ar gyfer arferion cynhwysol. Byddwn hefyd yn cynllunio i roi cyfarwyddyd ymarferol grymusol sefydliadau gyda arferion ac offer ymarferol a bydd hwn yn grymuso'r symudiadau hyn, gallwn wedyn feithrin amgylcheddau cynhwysol. Wrth adeiladu ar y derminoleg a drafodwyd yn y cyflwyniad i'r sesiwn e-ddysgu ARWAP, mae angen i ni sefydlu dealltwriaeth glir o dermau allweddol. Mae HEAL yn cyfeirio at gategorïau sydd wedi cael eu creu yn gymdeithasol yn seiliedig ar wahaniaethau a dybyr, gwahaniaethau tybiedig felly. Mae ethnigrwydd yn perthyn i dreftadaeth diwylliannol, traddodiadau a hanes a rannwyd. Mae cynhwysiad yn golygu creu amgylchedd lle mae pawb yn teimlo fel pe baen nhw wedi cael eu gwerthfawrogi a'u parchu. Mae effaith hiliaeth mewn chwaraeon yn sylweddol ac yn ardderchog a gall fod yn ddinistriol um, i unigolion a chymunedau. Mae meddwl am yr Effaith unigol ar brofiadau o hiliaeth yn arwain at straen a gorbryder a thrawma ac ymatebion felly. Bydd athletwyr yn teimlo'n ynysig a heb eu cefnogi ac felly yn methu â perfformio i'w gallu a chyrraedd eu potensial nhw. Gan symud i ddynameg tîm, mae hiliaeth yn niweidio ymddiriedaeth a chydlyniad o fewn timoedd a mae hwn wrth gwrs yn effeithio ar berfformiad a morâl. Mae gwerthoedd yn cael eu effeithio wrth i hiliaeth fynd yn erbyn egwyddorion sylfaenol y beth yw yr hyn i fod yn y chwaraewr a y gwerthoedd bod yn y chwaraewr. Mae'n erydu y holl integriti'r chwaraeon. A gan ganolbwyntio mewn cynhwysiant mewn chwaraeon, mae tegwch yn ymwneud â chydnabod bod gwan gwahanol bobl, wahanol amgylchiadau ac anghenion, a mae'n anelu at roi'r adnoddau a'r cyfleoedd hynny sydd eu hangen er mwyn i bawb i gyrraedd y deilliant cyfartal. Dyle chwaraeon felly bod yn hygyrch, ac felly dyle bawb gael y cyfle i gymryd rhan. Mae hyn waeth bynnag beth fo'u cefndir. talent mewn chwaraeon. Mae, cyf, mae cyfranogaeth cynrychiolol yn cyfoethogi chwaraeon a mae'n gwella perfformiad ar draws pob lefel. Mae mwy o dalent yn ymddangos. Mae cynhwysiant mewn chwaraeon yn meithrin cymunedau cryfach a mae chwaraeon yn hyrwyddo dealltwriaeth a pharch. Mae'n creu cydlyniad cymdeithasol. Mae data o arolwg Sport England a'i arolwg nhw Active Lives yn cymharu gyda oedolion Prydeinig gwyn, a felly bod gan yr oedolion hynny sydd o gefndiroedd mwy amrywiol ethnig a siawns llai o fod yn fywiog yn gorfforol. Mae 22 y cant yn is ar gyfer lleiafrifoedd gwyn, gan gynnwys y bobl Romani, Sipsiwn, Roma a Theithwyr a'r sawl sydd yn ymarfer Iddewaith. Mae 35 y cant yn is ar gyfer oedolion du, 45 y cant yn is ar gyfer oedolion o Dde Asia, 49 y cant yn is ar gyfer oedolion Sintiaidd a 52 y cant yn is ar gyfer oedolion o grwpiau ethnig eraill. ac ar draws y portffolio swyddi mewn chwaraeon sy'n cael ei mesur gan y Codau Dosbarthu uh, Galwedigaeth Safonol, mae pobl o gefndiroedd um, uh, hiliol uh, sydd uh, o, o hil uh, sydd wedi bod yn leiafrifoedd yn gyfrifol am rhyw 70% o'r gweithlu. A mae hwnna'n tua hanner um, felly, um, i bodolaeth nhw yn y boblogaeth waith, sef 14 y cant. A mae chynrychiolaeth felly yn sylweddol isel ac yn amlwg fod yn isel o fewn rhywle dylanwadol hyfforddwyr chwaraeon um, a swyddogion, sef 5 y cant, ac wrth gwrs rheolwyr um, hamdden a chwaraeon, sef 6 y cant. A dyma ffeithiau caled sy'n arddangos bod anghydraddoldebau yn bodoli. Fe ysgrifennodd Sporting Equals adroddiad mynegai um, oedd yn gynrychiolgar o hil ac oedd yn hollol gynhwysfawr, a wy wir yn annog chi i ddarllen yr adroddiad yma ac i ystyried ei gynnwys yn eich cynllunio gwrth-hiliol. Fe nath y sefydliad fesur um, trosolwg o amrywiaeth um, yn 55 o'r cyrff, uh, o'r 63 o gyrff yn uh, Lloegr, uh, Sport England, a hefyd y cyrff sy'n cael ei ariannu yn Lloegr. A mae hwn yn uh, weilodlun ar gyfer y cyrff yma i weithio ohonyn nhw ac i ddangos y daith maen nhw'n ei gwneud wrth um, gyflenwi amrywiaeth, cydraddoldeb a hefyd cynhwysiad yn y gweithle. Ac wrth edrych ar y data hyn, mae angen i ni ystyried ein data cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Mae'r data sensws gan y Swyddfa Ystadegau yn gallu bod o help fel gwaelodlin. Yn y Deyrnas Gyfunol mae 19.3 y cant o ethnigrwydd o boblogaeth um, ddim yn wyn Prydeinig, Cymreig, Gwyddelig, Albanaidd neu Seisnig. A hefyd, yn gyffredinol, byddwn yn ystyried yna bod y term Sipsiwn wedi cael ei grwpio mewn i wyn. Ac Yn gyffredinol, mae'n datgelu nad yw hyn yn wir gynrychiolaeth o felly o boblogaeth ar draws unrhyw gategori chwaraeon. Ac mae yna, yn arwyddocaol ac yn sylweddol, mae yna niferoedd isel iawn mewn arweinyddiaeth, uwch-arweinyddiaeth, hyfforddi a, wrth gwrs, um, uh, uh, bod yn uh, swyddog yn y pethau hyn. Um, uh, uh, felly y, sef, uh, uh, y safleoedd mwy pwerus. Ac un o'r grwpiau sydd yn cael eu cynrychioli lleia o ran hil yn y chwaraeon yw menywod Moslemaidd. Ym Malar, Shi ac Ashraf yn amlwg ym er gwaetha hwn, a mae yna ddiddordeb cadarnhaol yn nifer o fenywod Moslemaidd tuag at chwaraeon a bod eu crefydd nhw yn amlwg yn cael eu yn cael ei edrych arno fe, fe a'i ganfod i fod yn fwy o rwystr gan bobl eraill nag yw e i'w hunain. Dyna rhywbeth gan Lar et al 2019. Mae chwaraeon Cymru yn dapestri bywiog y ddiwylliannau a mae deall y dirwedd ar hyn o bryd yn hanfodol. Mae rhaid i ni gydnabod um, y gwahaniaethau sy'n bodoli Dim ond felly gallwn ni gyfeirio atyn nhw, a hefyd, wrth gwrs, ar dan gynrychiolaeth pobl ddi-Asiaidd ac o gefnol ac o um, uh, leiafrifoedd ethnig. Mae pobl di-Asiaidd ac o um, leiafrifoedd ethnig yn cael eu tan gynrychioli mewn chwaraeon, a mae hyn arbennig o wir mewn rhai chwaraeon. Um, Mae'r uh, nifer o, o neu'r gyfradd o gymryd uh, rhan yn amrywiol. Arweiniaeth, wel, mae ym mewn arweinyddiaeth mae yna ddiffyg pobl di a siaddol ag o bobl o leiafrifoedd ethnig mewn safleoedd o arweinyddiaeth a mae angen cyfeirio at hyn o fewn sefydliadau. Mae mynediad i uh, gyfleusterau yn anghyfartal a mae rhai cymunedau yn wynebu rhwystrau daearyddol. Mae ffordwyedd a hefyd sensitifedd diwylliannol amgylcheddol hefyd yn ffactor allweddol. Mewn ymateb i'r adolygiad, fe ddywedodd um, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, Mae ein nod yw sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu cael mwynhau chwaraeon ar hyd eu bywyd. Mae canfyddiadau'r adolygiad yn tanlinellu'r ffaith nad oes digon yn cael ei wneud ar draws y Deyrnas Unedig i wneud chwaraeon rhywbeth sydd yn croesawu, yn gynhwysol ac yn amrywiol, fel bod pobl yn cael profiadau cadarnhaol ar bob lefel. A mae'n hynod o drist i glywed yr effaith Mae hiliaeth ac anghydraddoldeb hiliol wedi cael awl ar fywydau unigolion, ac o ganlyniad, mae pobl o gefndiroedd sydd yn amrywiol yn ethrig wedi bod yn dioddef anfantais yn gyson. Ni all hyn barhau i ddigwydd, a fydd Chwaraeon Cymru a'r sector chwaraeon Cymreig yn llwyr angen ail-feddwl sut 'y ni'n cyflenwi chwaraeon mewn dull sy'n wirioneddol gynhwysol er mwyn cyflawni y newid trawsffurfiol sydd ei angen. Yn ni wedi gweld bod yna gynnydd wedi cael ei wneud mewn pocedau bach, ond mae rhaid ni gael nawr ymagwedd ar y cyd fel bod um, o'r meysydd chwarae draw i'r stafelloedd um, er mwyn gweld bod ni yn gallu gweld newid cynaladwy a drwy yn gymryd a'r dysgu proffesiynol hyn rŷch chi'n rhan o'r newid trawsffurfiol gwrth-hiliol yma. Yn ychwanegol i hyn, fe wedodd Cadeirydd Chwaraeon Cymru Lawrence Conway ei bod yn llawn dderbyn nad oes gyda ni'r holl atebion, felly ni eisiau gweithio'n lawer mwy agos gyda sefydliadau sydd â llawer mwy o brofiad yn y maes yma, a gydag arweinwyr cymunedol o gymunedau amrywiol Yr hoffen ni ymgysylltu â nhw, ac felly er mwyn cyfeirio at hiliaeth ac angydraddoldeb yn llawn, mae'n rhaid cael cydweithrediad a cyd-gynhyrchu a cyd-greu gyda chymunedau sydd wedi diodde' hiliaeth wrth ddylunio, ymgorffori a chyflenwi y newid teg cynaladwy. Mae gyda ni sesiwn e-ddysgu ardderchog ar gyd-gynhyrchu a chyd-greu mewn chwaraeon i'ch helpu tywys chi drwy um, eich sefydliad um, gyda chithau hefyd. Yng Nghymru, mae'r Cynllun Gwrth-hiliaeth 2024 yn cynnig fframwaith gwrth-hiliol. Mae'n cefnogi ein ymdrechion i hybu cynhwysiant. Ymhlith yr amcanion allweddol mae yn mynd i gyfeirio at hiliaeth systemig a mae hefyd yn hyrwyddo cydraddoldeb. Mae'r cynllun hefyd yn anelu at feithrin dealltwriaeth ar draws cymunedau. Yn nhermau chwaraeon, mae Chwaraeon Cymru yn cynnig Cyfarwyddyd Gwerthfawr, mae'n cefnogi sefydliadau i greu amgylcheddau cynhwysol a mae hyn yn cynnwys hyrwyddo arweinyddiaeth amrywiol a mae hefyd yn cefnogi um, gweithredu polisïau cynhwysol. Mae'n annog ymgysylltiad cymunedol. Mae pobl du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig yn wynebu rhwystrau penodol a mae'r rhain yn cyfyngu ar eu cyfranogaeth mewn chwaraeon. Mae'r rhain yn cynnwys diffyg mynediad, ansensitifrwydd diwylliannol a cam-wahaniaethu, a mae mynd i'r afael â chyfeirio at y rhwystrau hyn yn ofynnol er mwyn hyrwyddo cyfranogaeth sydd yn deg. Mae'r rhwystrau'n cynnwys diffyg mynediad, ansensitifrwydd diwylliannol a chamwahaniaethu. Yn gyntaf, diffyg mynediad a ffactoriau um, sydd yn gymdeithasol economaidd. Wel, mae tlodi yn rhwystro ac yn cyfyngu mynediad at offer. Mae'n cyf mae cyfyngu mynediad at gostau trafnidiaeth ac maen nhw hefyd yn broblem a mae cyfleoedd felly yn gyfyng i rai. Yn ail, mae ansensitifrwydd diwylliannol neu rwystrau. Mae normau diwylliannol gallu effeithio ar gyfranogaeth. Bydd rhai chwaraeon ddim yn cael eu annog ar gyfer grwpiau arbennig, a felly mae marchnata cyfathrebu yn gallu cryfhau y y camgynrychiolaeth yma ar ystrydebu a stereoteipio negyddol. Mae Angen lleoliadau i ddeall beth yw gofynion diwylliannau a chrefydd a addasu i fod yn gynhwysol. Y cam wahaniaethu sy'n drydydd, mae hiliaeth a hefyd tuedd tuag at um, rhyw uh, nodwedd neu gilydd yn bodoli, a mae hwn yn rhywbeth amlwg ond hefyd yn rhywbeth sydd uh, yn lawer, uh, lawer mwy cudd. Mae'n gwahardd pobl di, asiaidd ac o bobl o leiafrifoedd ethnig sydd yn athletwyr ac yn bobl broffesiynol rhag ymuno. A nawr edrychwn ar astudiaethau achos. Mae'r Gymdeithas Tennis Lawnt, neu Lawn Tennis Association, wedi gweithredu strategaethau cynhwysol drwy gyfrwng ei rhaglenni gwasanaeth LTA. Maen nhw wedi sefydlu deuddeg LTA Serves y rhaglenni mewn deuddeg cymuned, gan roi um, sesiynau tennis bob wythnos, offer a hyfforddiant, a hefyd y gwyliau tennis blynyddol mewn partneriaeth gyda sefydliadau lleol. Fe wnaethon nhw hyfforddi 80 o arweinwyr mewn ymarfer gwrth-hiliol a datblygu pwll o hyfforddwyr tennis newydd, gan gynnwys deunaw person ifanc o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig. Mae'r LTA wedi cynyddu cyfranogaeth ymhlith pobl ddu, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig, y pobl ifanc a phlant o fewn y rhaglenni yma, a chynyddu cynrychiolaeth o fewn y gweithlu tennis yng Nghymru. Mae LTA hefyd wedi adrodd bod um, effaith botensial hyn yn cynnwys um, cynnydd hir dymor mewn cyfranogaeth mewn tennis ymhlith pobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig, a hefyd um, cynnydd mewn cynhwysiad cymdeithasol a hefyd cydlyniad cymunedol. Er mwyn gweld hwn mewn dyfnder â'i gwaith gwrth-hiliol, ewch i'r astudiaeth achos ar y campws rhithwir. Fe wnaeth Athletau Cymru ymgymryd â chynllun hyfforddi gwrth-hiliaeth, a mewn partneriaeth gyda Dangos yr Cerdyn Coch i Hiliaeth, fe wnaeth cynllun hyfforddi gwrth-hiliaeth am dridiau gael ei ddelifro i bob aelod staff. Fe wnaeth y, y, y, y adolygiad o bolisiau sy'n bodoli eisoes gael ei ymgymryd a'i ddiweddaru er mwyn sicrhau eu bod nhw'n wrthiliol ac yn gynhwysol. Fe wnaeth Athletau Cymru ddatblygu polisi o, o, o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad a strategaeth a chynllun gwaith i fynd i'r afael â meysydd ar gyfer eu gwella. Fe wnaethon nhw weithredu addysg parhaus a rhaglenni ymwybyddiaeth ar gyfer staff a gwirfoddolwyr a pharhau i gael cydweithrediad parhaus gyda Show Racism the Red Card. Ac o ganlyniad, mae'n yn adrodd bod na gynnydd wedi bod ymhlith pobl ynglyn ag ymwybyddiaeth o hiliaeth a'i effaith o fewn mudiad athletau Cymreig, a chynnydd felly mewn ffocws ar amrywiaeth a chynhwysiad o fewn recriwtio a datblygu talent yn ogystal â dealltwriaeth gwell o egwyddorion gwrth-hiliaeth ymhlith staff. Felly, ar gyfer gweld um, ei gwaith gwrth-hiliol mewn fwy manwl, ewch i'r astudiaeth achos ar y campws rhithwir. Mae hefyd gen i astudiaethau achos o Hoci Cymru ac wrth gwrs Undeb Rygbi Cymru. Wrth weithio gyda'i gilydd mewn cymunedau, mae hwn yn amlwg yn rhywbeth hanfodol, a mae adeiladu ymddiriedaeth o fewn cymunedau hefyd yn hanfodol. Mae hwn yn golygu rhaglenni sydd wedi teilwra yn ddiwylliannol a darpariaeth adnoddau amlieithog lle mae um, hyn yn golygu um, gweithio a chydweithio gyda arweinyddion cymunedol perthnasol. Hefyd mae trefnu chwaraeon a digwyddiadau chwaraeon gyda bobl o gefndiroedd du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig um, yn golygu bod pobl yn meddwl am eu cymunedau a chymunedau fel y cymuned Romani neu Sipsiwn, Roma a theithwyr, yn ogystal â pobl Moslemoedd a'r sawl sydd yn ymarfer Iddewaith. Mae cydweithio gyda arweinwyr cymunedol ac aelodau yn rhoi amser i staff i adeiladu uh, cysylltiadau gwir ac ystyrlon. a mae'r rhain yn meithrin ymddiriedaeth. Mae hyfforddi cynhwysol um, a'r arferion hynny yn meithrin mannau diogel, a dyma lle mae pob um, athletwr yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthorogi a'u parchu, a mae hwn yn golygu gwrthhiliaeth a sensitifrwydd diwylliannol, uh, felly hyfforddiant hynny ar gyfer hyfforddwyr. Mae hwn yn golygu hefyd sefydlu polisïau gwrth-gamwahaniaethu clir, a hyrwyddo cyfathrebu agored, mae hwn yn hanfodol, a enghraifft hyfryd o hwn yw'r cydweithrediad a cyfathrebu sydd ar gael ym gy ar wefan Hockey England, sydd mewn partneriaeth gyda'r Sefydliad Chwaraeon Moslemaidd, y wedi rhoi gwybodaeth ynglŷn â Ramadan a sut orau i roi amgylchedd sydd yn gynhwysol ar gyfer chwaraewyr hyfforddwyr a staff o'r ffydd Islamaidd. Mae bod yn esiampl ac yn model rôl yn bwysig. Mae amrywiaeth o fewn arweinyddiaeth a chynrychiolaeth yn hanfodol er mwyn i gwrth-hiliaeth i i ennill. Mae modelau rôl Yn annog, maen nhw'n ysbrydoli ac yn grymuso. Mae modelau rôl yn annog i ieuenctid sydd wedi dioddef hiliaeth i gyfranogi ag i oedolion i ymuno â'r proffesiwn. Felly, sut maen ni'n rhoi ein canllawiau ni A a'u gweithredu nhw? Wel, mae gweithredu polisi effeithiol yn hanfodol, a mae hwn yn cyfieithu canllaw mewn i weithredu diriaethol. Mae hwn yn ymwneud â chanllawiau clir ac atebolrwydd. Felly, mae monitro cyson yn sicrhau bod polisïau yn aros yn effeithiol, a maen nhw'n meithrin cynhwysiad. Enghraifft o hyn yw Chwaraeon Cymru, sy'n gweithredu mecanwaith diogel ac wrth gwrs, um, phreifat um, uh, uh, sy'n ymwneud â, â, â reportio. Mae ganddyn nhw sianeli reportio hollol breifat, a hefyd um, mae pob adroddiad yn cael ei cymryd o ddifri ac mae hunaniaeth yr adroddwyr yn cael ei cadw'n ddiogel. Mae yna dri ffordd o reportio, gan ddefnyddio'r um, wefan ar-lein, y linell help ac wrth gwrs e-bost gwbl gwbl gyfrinachol. A mae 95 y cant o achosion yn cael ei reportio, mae rheina'n cael uh, wedyn ni um, ymchwil uh, a, a, a mae yna archwiliad yn cael ei cynnal o fewn un wythnos gyda 100 y cant o dryloywder. Mae gofyn am fonitro gwerthuso er mwyn i dracio cynnydd ac i hefyd fod yn ganllaw ar gyfer datblygu ymarfer da. Felly, ar gyfer cefnogaeth ddwfn wrth fesur arfer gwrth-hiliol, ym, mae angen me, mynd at ym, fesur y, y, y, a, a mynd felly at y sesiwn e-ddysgu ym, ymarfer. Fodd bynnag, wi'n credu gallwn ni gyd gytuno bod um, angen i'r gwaith ddatblygu gynnwys staff, systemau ac ariannu a buddsoddi, ac felly cyfleoedd ariannu um, un pwrpas, ac felly cyllido mewnol ar gyfer yr arfer gwrth-hiliol sydd ei angen. Mae angen i'r cyllid gael ei roi ar gyfer rhaglenni cymunedol, cyflogi neu gontractio bobl o gefndiroedd di-Asiaidd neu leiafrif ethnig, a buddsoddi mewn hyfforddwyr, arweinwyr a staff chwaraeon. Mae cael gwared o isadeiledd hiliol systemataidd yn gofyn am amser ac arian. Addysg a dysgu proffesiynol yw'r bloc sylfaenol sy'n ateb pam gwrth-hiliaeth. Mae'n codi ymwybyddiaeth ynglŷn â phrofiadau byw pobl sy'n delio gyda hiliaeth a gwrth-hiliaeth. Mae hyn yn cynnwys gweithdai, a mae 'na sawl gwahanol ffordd o gyrchu yr sesiynau dysgu proffesiynol yma, sydd yn cynnwys y Campws Rhithwir DARPL. Mae DARPL hefyd yn partneru gyda darparwyr fel fy hun, sy'n gallu cyflenwi sesiynau byw wyneb yn wyneb yn broffesiynol dysgu. Mae cydweithio'n hanfodol ar gyfer gwneud cynnydd. Mae partneru gyda sefydliadau cymunedol a chontractwyr sy'n dod o gefndiroedd di-asiaidd neu leiafrif ethnig a gweithio gyda um, chyrff llywodraethu chwaraeon yn bwysig. Mae hwn yn helpu cyflawni nodau ni'n rhannu. Mae'r partneriaethau hyn yn hefyd yn chwyddo lleisiau sydd ar y cyrion ac felly gyda'n gilydd gallwn greu newid cadarnhaol. Mae hefyd yn bwysig i rannu storïau o lwyddiant a dathlu cyflawniadau fel fyddech chi gyda unrhyw athletwr llwyddiannus. Mae rhannu storïau o lwyddiant yn ysbrydoli pobl eraill am y diffyg modelau rôl a hefyd yn aml yn cael eu sôn am fel rhwystr i gyfranogaeth. Mae rhaid i ni drafod materion anodd yn agored a chyfeirio at yr heriau hyn fydd yn hyrwyddo tryloywder. Mae datblygu datrysiadau ar y cyd gyda chymunedau yn sicrhau bod y profiad byw yn greiddiol i ddatrysiad sy'n canolbwyntio ar bobl. Gall heriau allweddol gynnwys adeiladu ymddiriedolaeth gyda grwpiau cymunedol, a dod dros um, y cyfyngiadau a'r adnoddau a sicrhau bod ariannu yn parhau, cyfeirio at um, pa mor ynysig mae y rolau cydraddoldeb amrywiaeth a chynhwysiad o fewn y sector chwaraeon ac adnabod ac ymgysylltu ag unigolion o gymunedau amrywiol ar gyfer uh, rolau um, hyfforddi. Mae sawl menter sy'n hyrwyddo amrywiaeth mewn chwaraeon, o raglenni ar y gwaelod sydd yn grymuso cymunedau ar y cyrion i strategaethau ar lefel uchel sy'n hyrwyddo amrywiaeth mewn hyfforddi a yr ochr weinyddol ac arweinyddiaeth. Fodd bynnag, mae ymdrechion i ymestyn tu hwnt i'r cae, y maes, y trac a'r uh, hynny ac, ac ymlaen, yn anelu at ail-lunio um, ein mudiadau chwaraeon yn llwyr o ran llywodraethiant a diwylliant. Ac felly mae gwir gynhwysiad yn canolbwyntio'r greu llwybrau ar gyfer datblygu talent a cael gwared ar um, tan gynrychiolaeth a meithrin synwyr cyffredin o berthyn er mwyn creu maes chwarae sy'n fwy cynhwysol a mwy teg i bawb. Felly cymycholwg ar Sporting Equals ar gyfer y persbectif o'r Deyrnas Gyfunol, ac ewch i um, Symposiwm Amrywiaeth Chwaraeon a Chynhwysiad, um, uh, Sports Diversity and Inclusion Symposium, fel enghraifft yr Unol Daleithiau, a hefyd The Australian Sports Commission o Awstralia, sy'n amlinellu gwahanol weithrediadau gwrth-hiliol. Ar gyfer y dasg myfyriol yma, dylech chi a neu eich tîm gymryd tua hanner awr i gwblhau y gweithgaredd hwn. Gallwch ddefnyddio y templad sydd wedi cael ei roi er mwyn i chi roi eich atebion arno fe, a byddwch hefyd angen mynediad at y ddata sensws 2021 o'r Swyddfa gyfer Ystadegau Cenedlaethol fel y gallan nhw wirio gyda'r ffigurau swyddogol ar gyfer y gwneuthuriad lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eich echnigrwydd chi. Felly, ystyriwch grwpiau sydd wedi cael eu ymylu fel y Romani, y Sipsiwn, y Roma a'r Teithwyr, a hefyd y sawl sy'n ymarfer Islam ac Iddewaith. Ac ar ôl i chi orffen y dasg fyfyriol yma, bydden ni'n dwlu se chi yn anfon eich canlyniadau at darpl at cardiffmet.ac.uk er mwyn rhannu eich myfyrdodau gyda'r tîm. Diolch am ymuno heddi, a dyma gyfeiriadau ar gyfer darllen pellach.